Avaker û damezrênerê Mîrneşîna Erdalan ji navê bavê mezin Bawê Erdalan sala hezar û sed û şêst û neh hezar û du sed û dehê zayînê wergirtiye. Ji bo naskirina vê kesayetê du nerînên cihê hene. Bi dîtina Şerefxanê Bedlîsî, ew kurê Ehmedê Merwan e, avakerê hikûmeta Merwanî ya Kurdî ye. Ji bajarê Amedê koçî nava eşîreta Goran kiriye û bûye Mîrê Erdalan. Rojhilatnasê Îngilîzî Claudio Gamerake dibêje ku malbata Erdalaniyan bi koka xwe ve Goranî ne. û şaxek ji koma Mamûyiyê ne. Dîroknasê Kurd Mihemed Emîn Zekî vê nerînê pesend dike û dibêje ku Erdalan bi harîkariya Hoza Goran kariya serweriya tevaya eşîretan bike. Mîrneşîna Erdalan navê xwe ji bawê Erdalan girtiye û li ser qadeke berfireh hatiye avakirin, bi dirêjahiya navbera Esfahan ta bi Kerkûkê vegirtiye. Ji ber vê çendî jî diyar e ku peyva babayî an jî bawayî paşnavekî giyanî ye di nav bawermendên evrayên kakayiyan de. Tewfîq Wehbî jî dibêje ku mîrekên mîrneşîna baban bi xwe jî kakayî bûn. Nerîna Kemal Mezher vê yekê destek dike ku mîrekên mîrneşîna Erdalan Kurd in û ji bawermendê ola kakayî ne. Bawermedên Yasanî, Kakayî û Ehlî Heq bi xwe ji yek ol û baweriyê ne û li ser çar qatan ola wan dabeş e. Pîr, Bawe, mam û amî û xelkên Ardalane bi zaravê Goranî xeber didane. Tê gotin ku Ardalanî bi xwe jî ji kok û regeza Eyûbin e. Kalkê Salaheddîn Yûsifê Eyûbî ne. Bi qasî şêst û du mîrekan e, navê wan li dû hev serweriya Mîrneşîna Ardalan kirine. Ji bo wê Erdalan di sala hezar û sed û şêst û nehê zayînê de dest pê dike û bi navê Xulam Şah Xan di sala hezar û heyş sed û şêst û nehê zayînê de bi dawî dibin. Mîrneşîna Erdalan. Welatê Kurdan di dirêjahiya dîrokê de bi navên cûr bi cûr hatine naskirin, Împarator, Dewlet, Sultan, Desthilatdar, Hukimdarî û bi navê malbat û hozan hatiye naskirin. Navê Kurdistan jî di serdemên Selcuqiyan de sala hezar û sed û çel û şeşê zayînê wekî xaka miletê Kurd hatiye navkirin. Her wisa jî bi çiyayê Kurdan, Qralê Çiyan, ji hêla gerokê misilman Ehmed kurê Yehya ve ew bi nav kiriye. Mîrneşîna Ardalan di mêjoya gelê Kurd de bihêztirîn mîrneşîn e di nava mîrekên Kurdan de. Temenê wê bi qasî heft sed salî ajotî ye û di navbera salên hezar û sed û şêst û neh û hezar û heyt sed û şêst û nehê Zayînê dirêj kiriye. Lê Mîr Şerefxanê Bedlîsî avakirina dewleta Ardalan di vegerîne ber bi serdemên Sasaniyan ango dewleta Ardalan ji beriya derketin û naskirina ola îslamî hatiye avakirin. Damezrênerê Mîrneşîna Ardalan Baba Ardalan li Şarezor Mîrneşîn ragihand û qelaha Zilim ava kir. Hemû hoz û eşîretên Şarezor tevlî xwe kir û heta li herema Horaman û çemê Zapa mezin ve vekêşa.

Bi şerên dijwar ew rawestandine. Ji ber vê çendî jî diyar e ku di serdemên belavbûn û hatina ola îslamiyê ber bi devera Rojhilatê ve, gelê Kurd bi giştî li kêleka erebên misilmanan rawestane û xizmeteke mezin ji bo ola nû kirine. Di gelek qonaxan de ji bo parastina erebên misilman û parastina serweriya mîrneşînên xwe ew ketine ber singa Buweyhî û Sasaniyan de û têk birine. Ji encamê şerê di navbera Sefewî û Osmaniyan de herêm bi tevahî di nava bêaramiyê de jiyan dikir û metirsiya hilweşandina desthilatdariya Xilafeta Osmaniyan jî diket ber tehlûkê. Bi vê boneyê Wîlya Çelebî û Fon Hamar dibêjin ku Kurdistan bû zol û parçe, herêm jî li ser sencakan dabeş bû û serwerî bi navê Mîrê Mîrekan ve hate radestkirin. Her dem miletê Kurd ketiye ber pêla êrîş û talankariyê ji bal hemû deselatdarê heremê ve, nemaze di serdemên Osmanî û Sefawîyan de. Welatê wî veguheriye qada ceng û şeran. Şoreşên Kurdî li hember her du împeratoriyan derketine. Nola Şoreşa Çand Bolat e. Sala hezar û şeş sed û yekan li dijî Osmaniyan û şoreşên Biradost Mukrî di sala hezar û şeş sed û dehan de. Her wisa jî şoreşa Behdîna, Babaniya û Bedirxanê Botanî. Tişta balkêş ew e ku rewşa mîrneşînên Kurdan di bin desthilatdariya Osmaniyan de, Ji beriya fermana têkbirina wan derkeve heta radeyeke serbixwe bû, lê piştî fermana Osmaniyan ya têkbirina mîrneşînên Kurd, nerazîbûn û dijberî derket û şoreşên mîna Zaza, sala hezar û heşt sed û bîst, Hekarî, sala hezar û heşt sed û bîst û neh, Rewandûz, sala hezar û heşt sed û sî û neh a, Şerefxanê Bedlîsî, sala hezar û heşt sed û çel û heft a, li hember Osmaniyan vêketin. Ji ber vê çendê mîrekên kurda ji neçarî xwe dispartin farisiyan yan osmaniyan. Ev bû sedemek bingehîn ku erê kirina mîrekên kurd sînorê di navbera osmanî û farisiyan de were dabeşkirin û Kurdistan di peymana Erzirûma duyem de di navbera her du împeratoriyan de were parvekirin û bû egera morkirina peymana Lozan a Îngilîzî de. Hoza sereke li devera Ardalan goran bû. Eşîretên mîna zengene, cafe û hemawende li tavaya şarezor tune bûn. Her wisa jî malbatên mîna şêxan û talbanî wekî malbat dihatin neyasîne û hîna bê bêjin bûn. Mîrnişîna Erdalan hemû hoza goran li Şarezor û Hawraman vegirtibû. Tawikî niha jî mezargehê gora Sansîhak li gundê Şêxan e, yê bi xwe Şah Estiyagê qralê Mîdya bi xwe ye. Her wisa jî gelek mezargeh û merqedên Babanî û Erdalaniyên Kakayî li Kurdistanê belav in. Mîna Dawûdê li Qesra Şêrîn, bawê Mehmêl Xaneqîn, Şêx Bawê li Celewla û Kelar e. Baba Gurgur li Kerkûk e. Bawê Şaswar li Kifrî, bawê Nûr li Germiyan e. Bawê Dawûd li Daqûqû herwiha. Berfirehiya xaka Ardelan Sazbûna Mîrneşîna Ardelan li Şarezor hatiye damezrandin û piştî kêmekê paytexta xwe veguheriye ber bi bajarê Sinê ve. Erdnîgariya Hikumdariya Mîrneşîna Erdalan heremên li Hemadan, Hewraman, Esfahan, Erbîl, Rewandûz, Kerkûk, Mûsil, Kirmaşan, Dihok, Kifrî, Xanqîn heta Mendelî xistiye bin destê xwe. Her wiha jî Erdalaniyan karî Mîrneşîna Amediyê bi dest xwe ve bîne. Mîrneşîna Erdalan sînorê berfirahiya xwe ragihand. Ji encama valahiya siyasî hem li Îranê û hem li Iraqê û mijûlbûna Osmaniyan bi şerê ne li hember Ewropa û Belqanê ve, ji ber vê çendê Mîrneşîna Ardalan ber bi Başûr û Rojhilat ve berfireh bû û serxwebûna dewleta Ardalan ragihand. Rojhilatnas longirêk amaje pê dide ku Mîrneşîna Ardalan Baştirîn mîrneşîn bû di heremê de ji beriya dagirkerina Osmaniyan û bi xwe împeratoriye bû. Dîsa jî Lord Gramer dibêje ku serwerên rasteqîne yên Kerkûk û deverên Tekrîtê dîsan jî Ardalanî bûn. Piştî hatina Maxûlan û tavaya Îranê xistin bin destê xwe, baba Ardalan bi leşgerên xwe ve destek ji bo Cengîzxan kirin. Lewra xweşbînî di navbera wan de çêbû û mîrneşîna Erdalaniyan bi fermî ji layê Cengîz ve hate naskirin. Celûl Bekê baba Erdalan bajarê Erbîl xiste destê xwe. Di serdemê cilayrîyan de Mîrê Erdalanî Xidir Beg mîrneşîna wî lawaz bibû û deverên Bakur û Rojava ji dest çûn. Di serdemê Mamûn Beg de ew herêm careke din ji bin destê cilayrîyan hate rêzgarkirin. û heta bi çemê zapê vegirt. Her wisa jî deverên girêdayî Amediyê ji Agirê, Aldêr, Duhok û Zaxo heta çerxê Çardan bi qasî du sed salan di bin deselatdariya Ardalan de ma. Sê kurê Memûn bi navê Begê Beg, Serxab Beg û Mehmûd Beg hebûn. Piştî cenga Çaldîranê, tevaya mîrneşînên Kurd ketin bin serweriya Osmaniyan de. Çavdêrên dîrokî diyar dikin ku girêdana Memûn Begê kurê Begê Beg bi Sefawiyan re pir baş bû. Ji ber vê çendê wî sînorê berfirehiya mîrneşîna xwe heta bi Hewramanê û Şarezor û Qeredax berfireh kir. Ev jî bû bahaneya êrîşa Hisên Başayê Osmanî di sala hezar û pênc sed û sî û heftan de ji bajarê Kerkûkê leşker rakir. ku bi piraniya xwe ji şervanên Kurd bû, Mîrê Amediyê Sultan Hisên di nava wan de cih girtibû. Bi mebesta dagirkerina Mêrîwan û Sinê, leşgerê Osmaniyan tevayê heremê dorpêç kir û ji neçarî Memû Beg xwe di qeleha Zilmê de asê kir û piştî kêmekê hêviyê berdewamiyê kêm bûn û bi xwe jî dîl hate girtin. Hinek jêder jî dibêjin. Memûn Beg keleh berda û ji bo lêborînê berê xwe da Îstanbûlê û xwe avête Bextê Sultan. Di encamê de ew hate zindankirin. Di serdema ku Şah Temhasib li ser textê şahîniya Îranê bû di sala hezar û pênc sed û şêst û heft an de Careke dî Serxab Beg xwest serweriya welatê xwe vegerîne. Di encamê de Qas Mîrza, birayê Şah Timhasî be dîl kete destê şervanê Kurd de. Simayîl Mîrza bi hevkariya Qizilbaşan êrîş birin ser Kelaha Mêrîwan û Qas Mîrza rêzgar kirin. Di encama kiryarên xirab û destdirêjiya dijminan li hember navçe û xelkên heremê ve, tevlî hevî û bêaramî mohra xwe li rojeva qonaxê da. Diltengiya hemû nişteciyan giha waliyê Bexdê. Ev salokdan gihaştin ber destê Babil Alî. Yekser fermana rakirina waliyê Bexdê Alî Başa derket û şûna wî miroveke bê sinc û nehs bi navê Mehmed Başa Beltecî hate erkdarkirin. Ji ber vê çendê wî leşgerekî pir mezin bi lezgînî berhev kir û berê xwe da ser Xab Beg û têk bir. Bi vî rengî hemû dever careke dî vegoherî ber bi serweriya Osmaniyan ve û ser Xab Beg bi şûnde vekişiya. Herêm bi tevahî berda û ber bi şahê Sefewiyan ve aware bû. Lê vê rewşê pir dewam nekir û careke dî ser Xab Beg vegeriya û bi alîkariya Îraniyan careke dî herêma Erdalan û Şarezor xiste bin destê xwe û dest bi nûvejenkirina Mîrneşînê kir. Him bi him wî Mîrneşîna xwe ji bin bandora Sefewiyan derxist û di encamê de serxwebûna xwe ragihand. Piştî mirina Serxab, Rêkberî û şer di navbera birayê wî Pisat Beg û Teymûr Xan e kurê Serxab Beg de di sala hezar û pênc sed û heştê yê zayînê de û bi alîkariya Osmaniyan Teymûr Xan bi ser ket û tavaya mîrneşînê bi dest xwe ve anî. Sultanê Osmanî Murad navê mîrê mîran lê kir û tira paşatiyê pê vekir û zarokên wî kirin mîrê Sincaqan. Tê gotin ku Teymûr Xan wekî mirovekî xwînrêj û talanker dihate naskirin. Wî gelek ziyan bi xelkê gihandin û ev hêla ku dijminatî di navbera wî û Emer Beg û Şahoyê Yerdî Beg Mîrê Loristanê de derkeve. Di encama şerekî de sala hezar û pênc sed û nod ê zayînê de hate kuştin û birayê wî Helo Xan yê Meydarê Osmaniyan bû serwerê Ardalan. Mîr Helokan di serdemê Şah Îsmaîlê Sefewî de jiyaye û bûye Di sînorê navbera Osmanî û Sefewiyan de çar kelehên mezin, Zilim, Şehrezor, Hesen Abad, Mêrîwan û Pilingan xistine nava nexşê Mîrneşîna Erdelan. Diyar e ku serweriya Mîrneşînê kete destê Xanan de û Ehmed Xan di sala hezar û şeş sed û pêncê Zayînê de Bû hukimdar û pêwendiyê xwe bi Şah Ebasê Sefewî re baş kirin. Roj bi roj mîrneşînên kurdî yê di bin serweriya Osmaniyan de qezenc kirin û êrîş birin ser hozên Mukriyan û keleha Rewandoz û Amediyê vegirtin. Ehmed Xan tevî artêşa Erdalaniyan bi Şah Ebas re di sala hezar û şeş sed û bîst û şeş ê zayînê de berê xwe dan Bexda. û li pêşiya xwe êrîşî Kerkûkê û herêma Şarezûr kirin. Bi tevahî xiste nav Mîrneşîna Erdalaniyan de û karîn bi hev re Bexda jî zebt bikin. Piraniya Hozo Mîrekên Kurdan ji egera Sunetiyê bûn alîgirê Osmaniyan û piştgirî xwestin. Sedril Azam leşgerekî giran rê kir û kelaha Mêrîwan vegirt. Şer di navbera artêşa Osmanî û Zêbêlxan ê Îranî de giran bû û di encamê de Osmanî bi ser ketin. Dema Waliyê Bexdê Hisên Başa herêma Hamedan vegirt, Elî Qelîxan, Mîrê Erdelan bêdeng ma. Bi hêviya alîkariya Hisên Başa bû. Piştî şerê sala hezar û heft sed û bîst û şeş an de Xanê Paşayê Babanî Karî Ardalane bi dest xwe vebîne. Lê piştî Îran careke dî kete bin destê Nadir Şah de û Osmanî ji welatê xwe ajotin herêma Ardalan ra destê Subhan Xan Werdî Xan kirin û hukimdariya Baban ji Ardalan rakirin. Di sala hezar û heft sed û nod û sî yê zayînê de careke dî Silêman Paşayê Babanî bi fermana Kerîm Xanê Zend karî mamê xwe Selîm Paşa têk bibe û sinê xiste destê xwe. Di navbera sala hezar û heft sed û şêst de û piştî Subhan Wirdî Xan, mîrneşîna Ardalan kete destê Xirsor Xan de. Aramiya heremê çend salan ajot, lê biryara têkbirina Ardalan hate dayîn û di sala hezar û heft sed û heştê de êrîşek du alî pêk hat. Yek ji waliyê Bexdê Ehmed Başa ber bi Kirmanşah ve çû û Mehmed Başayê Babanî ber bi Sinê ve çû artêşa Ardalaniyan têk birin. Lê gaziya Kerîm Xan hat û kete ser pişta Mehmet Başayê Babanî de û heta bi Kerkûkê qewitandin. Di serdemê Sefewîyan de pazdeh mîrekên Kurd li du hev serweriya Mîrneşîna Ardalan kirine. Ji ber nerazîbûna xelkê Mîrneşînê ji kiryarê Mîr Elî Qelî Xan re, Rih Sipî û xanedanên Kurd gaziya xwe gihandin Xanê Paşê, mîrê Mîrneşîna Baban, ya bi ser başatiya Bexdê û Osmaniyan ve ji bo têkbirina serweriya Mîr Elî Qelî. Di encamê de leşgerê Babaniyan bi sanahî ew derbasî Sinê bûn. Heta sala hezar û heft sed û nozdeh ê zayînê hikûmdariya Erdalaniyan di bin destê wan de ma. Ji sala hezar û heşt sed û şeşan ve Amanullah Xan serweriya Ardalan ji bavê xwe Xisro Xan girt û li şûna wî jî kurê wî Xisro Xan guhdan bi pêşkeftina mîrneşînê kir. Nemaze di warê zanyarî, avdankirin û wêjevaniyê de helbestvana bi nav û deng. Hevjîna wî Mah Şeref Xanim bû. Xwedanê navekî mezin û berz di warê edebiyatê de. Bi dirêjahiya şer heta cenga Çaldîranê, Erdalanî nebûn beşek ji nakokî û dijminahiya navbera Osmanî û Sefawiyan de. Biryara xwe ra destî tu hêzan nekirin heta bi dawî hatina pevçûnan. Ji ber vê çendê Em dikarin pêvajoya wê qonaxê di sê pêngavan de bidin naskirin. Pêngava girêdana bi Osmaniyan re. Vê qonaxê piştî dagirkerina wîlayeta Mûsil û Diyarbekir li sala hezar û pênc sed û pazdeh ê zayînê de ji layê Osmaniyan ve û herikîna artêşa Osmaniyan bi serperştiya Sultan Silêmanê Qanûnî li hember Şah Timhasîbê Sefewî ve Pêngava pêldariya biguman. Nemaze dema tirsa Erdalaniyan ji pêla vegirtina Osmaniyan ji kêlek dever û heremên Kurdistanê re. Ji hêla din ve jî Sefewiyan nermbûnek ji layê Şah Timhasî bi der barê Erdalaniyan de bi pêş ket. Nemaze piştî li dij derketina Erdalaniyan li hember biryarên Osmaniyan ji bo radestkirina çend kesayetên muxalifê Osmaniyan. Di vê navberê de pêwistî bi naskirina Peymana Amasya sala hezar û pênc sed û sî û şeş yê zayînê de ya di navbera Osmanî û Sefewîyan de û bandora wê li ser Mîrneşîna Ardalan ya go Mîrneşîna Ardalan kire du parçe. Beşê yekem ji navçeyên Hewraman, Mêrîwan, Banê û Seqiz girêdayî Îranîyan ma. Beşê duyem ji Şehrezûr, Şehirbazar û Qeredax girêdayî Osmanîyan ma. Pêngava girêdana bi Sefewiyan re. Dema Sefewiyan bi levbaziyê leşgerî nikarin mîrneşîna Erdelan têk bibin û serweriya Hîloxan bigirin destê xwe, berê xwe dan rêbazên nerm û diplomasî. Hin bi hin hijmarek ji navdar û pêşengê Erdelaniyan ber bi Esfahanê ve kişandin û xistin bin bandora xwe. Di serdema Şah Ebasê Sefewî de Mîrxan Ehmedê Xan di sala hezar û bîst û çar hezar û bîst û pêncê zayînê Mîrneşîna Erdelan serxwebûna xwe winda kir û ket bin merc û fermanê Şahanî de. Pergala Mîrneşînê bi pîvanê Sefewiyan hate radan. Mîna ferzkirina mezhebê şîetî û hevcûtkirina bi Sefewî û Qizilbaşan re. Dema desthilatdariya Sefewiyan ber bi pevçûn û nakokiyên hindurî veçû û tevlî hevî peyda bûn, Osmaniyan derfeta êrîşkirina ser Mîrneşîna Ardalan goncaw dîtin û di sala hezar û şeş sed û bîst û nehê zayînê de bajarê Şarezor, Mêrîwan û Hemedanê xistin destê xwe û dagirkirin. Piştî mirina Mîrxan Ehmedxan, biryara Şah Safîeddîn Silêman ji bo Mîr Elemîddîn Kurêxan Ehmed hate derxistin û bû mîrê Mîrneşîna Erdelan. Her wisa jî ji bo veguhastina navenda Mîrneşînê ji Keleha Hesen Berbisinê ve hate guherîn. Bi vî rengî Mîrneşîna Erdelan bi ser hikûmdariya Ala Îraniyê ve hate girêdan ta wekî dawiya temenê Mîrneşîna Erdelan Li ser destê qaçariyan, piştî mirina Xisro Xan û hatina kurê wî Rida Qelî Xan, gelek tevgî hevî û şer di navbera malbat û mîrekan de derketin. Cara dawî Mîrneşîna Ardalan kete persinga êrîşa Nasireddîn Şahê Qaçarî de. Bi cengeke mezin û berfireh, di sala hezar û heşt sed û şêst û niha de rûpela Ardalaniyan hate pêçan û çira Mîrneşînê vemirî.